thutha wa njorua ya gũthekania mũthee kĩhenjo gũtiga wĩra gwa kameme mwaka mũthiru arũmĩrĩri ake gwata arĩa mendete ceceni ĩno o ũndũ ũmwe na mathekania make nĩ magĩire na itua nda makĩrigwo ũrĩa gũgũikara nĩ ũndũ wao gũkorwo mena combination kana mũingĩrano mwega mũno no rĩu nowe mũmemerekia wa tabarĩra ĩrĩa mamemerekagia hamwe mũthoni wa kĩrumba tabarĩra ĩrĩa yaiyũkĩtio nĩ mũingĩ wothe na mũgĩkũyũ handũ arũma na njĩra nene mũno makĩria thutha ũcio mũthee kĩhenjo nĩ acokire kũnengera arũmĩrĩri ake mwerekera na akiuga rĩu arĩkoragwo akĩmemerekia ceceni-inĩ ya moroto fm ceceni ĩrĩa yakorirwo ĩkĩerũhio werũ kuma kũrĩ ceceni ya iganjo fm kũrĩa athire kũmemerekia tabarĩra-inĩ o teno ya kenga kenga mathainĩ o ta marĩa akoragwo akĩmemerekia ceceni-inĩ ya kameme kayũ ka mũingĩ gũkũ Muoroto FM mũthee kĩhenjo makorirwo makĩnyitanĩra na wakarĩndĩ wa ndeithi gũkũ agĩtiga ithenya ceceni-inĩ ya kameme kayũ ka mũingĩ ithenya rĩrĩa gũtamenyekanaga wega nũ ũngĩrĩihũria gwata nginya management na ũtongoria wa ceceni ĩno ũgĩtukanĩrwo kũrigwo nũ ũkũihũria ithenya rĩa mũthekania ũyũ ũrĩa wakorirwo akĩingĩra ceceni-inĩ ya kameme kuma hĩndĩ ĩrĩa ceceni ĩno ya kameme kayũ ka mũingĩ yambĩrĩirio nĩ mũhũri biacara Rose Kĩmotho mwaka-inĩ wa ngiri igĩrĩ kumagia na hau tabarĩra ya canjamũka ĩkĩoya mwerekera mwerũ kũrĩa mũthani wa kĩrumba akoragwo agĩko host kana makĩmemerekia ũnyitanĩri-inĩ na mũgaka ũrĩa wakorirwo agĩcenjia rĩtwa na kwĩĩta General Gakũgĩ no ĩndĩ kũrũmĩrĩra mawĩgwi o ũndũ ũmwe na ndũmĩrĩri iria athikĩrĩria matũmaga nĩcio ciatũmire mũndũ gwĩtwo mũgaka gũtiganĩria wĩra ceceni-inĩ ĩno thutha wake kũruta o mĩeri mĩnini gũkũ athikĩrĩria makiuga marenda mũthee kĩhenjo akorwo agĩcokereria thĩinĩ wa tabarĩra ĩno kana hihi makorwo magĩthamĩra kũrĩa arathire ceceni-inĩ ya Mworoto FM. No ona kũrĩ o ũguo rĩu ceceni ya Kameme no kwĩrahĩra ĩrerahĩra tondũ rĩu ũrĩa warĩ mũthekania mũnyitĩrĩri hau kabere o ũndũ ũmwe na mũmemerekia wa voice overs ũĩkaine ta Chef Gathemba nĩakorirwo akĩingĩra thĩinĩ wa tabarĩra ĩno ya Canjamũka kũrĩa makoragwo rĩu makĩmemerekia hamwe na mũthoni wa Kĩrumba na tabarĩra ĩno ĩkĩambia kũiyũkio werũ nĩ amemerekia ngwenda gũgũcokia thutha hanini chef gathemba ambĩrĩirie rũgendo rwake rwa ũthekania me hamwe na mũthee kĩhenjo kũrĩa akoragwo akĩact ta mũmathai na kũrĩa eĩtaga rĩtwa ole msondoro ũndũ ũrĩa watũmire ũthekania wake ũiyũkio narua gũkũ nginya akĩrĩkana gũkorwo aihũrĩtie iratũ cia mũthee kĩhenjo ona gũtuĩka ciarĩ onjariĩ kũihũrio nĩ mũthekania o wothe rĩu ũguo tũraria tabarĩra ĩno ya canjamũka nĩ iyũkĩtio werũ nĩ athikĩrĩria o ũndũ ũmwe na mũgĩkũyũ handũ arũma kumana na mũingĩrano mwerũ wa amemerekia aya erĩ mũthoni wa kĩrumba na chef gathemba tabarĩra-inĩ ĩno ya canjamũka rĩu ĩrĩa yambagĩrĩria thaa inya o nginya thaa inyanya cia mĩaraho o mũthenya kuma mũthĩ wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano Jeff Gathemba rĩu aiyũkĩtie ngumo ta mũhiũhia wa cai kana tea master rĩtwa rĩrĩa akoretwo akĩnanio rĩa mbũkio rĩu kũrĩa akoragwo akĩnengera athikĩrĩria maũndũ marĩa marakorwo makĩnyaga nĩrĩ nĩcio kinyanĩria na gĩthũngũ what's trending mũingĩrano wa aya erĩ rĩu nĩ ũcoketie mwĩhoko kũrĩ tabarĩra ĩno rĩu ona mwena wa facebook ĩkĩrorerwo mũno makĩria gwata nginya gĩcunjĩ kĩrĩa gĩkoragwo thĩinĩ wa tabarĩra ĩno kĩa njorua ya kothi rĩu gĩkĩiyũkio mũno makĩria na kũiyũkia ũthikĩrĩria na njĩra nene mũno makĩria no ũndũ wa mwanya mũno wa tabarĩra ĩno nĩ ũrĩa mũthani wa kĩrumba ũrĩa nĩwe mũmemerekia mũnene wa tabarĩra ĩno akoretwo akĩnengera kanya Stacy wa Digital ũrĩa ũkoragwo akĩruta wĩra wa gũkorwo akĩmoya video o ũndũ ũmwe gũkorwo akĩnengera na mwerekera wa tabarĩra ĩno ũndũ ũyũ ũgakenererwo na ũkaiyũkio mũno nĩ andũ kuona ũrĩa mũthoni wa kĩrumba o ũndũ ũmwe na ũrũgamĩrĩri wa tabarĩra ĩno ũkoretwo ũgĩkũria taranda ĩno nini ũndũ ũyũ ũkĩnengerana mwĩhoko kũrĩ andũ arĩa marathomera ũmemerekia o ũndũ ũmwe na arĩa othe mena iroto ta ici atĩ kwĩna andũ mangĩnyita kĩoneki gĩaku mategũgĩthinĩkania na mategwĩtigĩra kana nĩ ũkũmakĩra ona kana nĩ ũgũkorwo ũkĩiyũkia ngumo kũmakĩra Stacy wa Digital rĩu nĩ rĩtwa rĩkũgweteka kũrĩ mũgĩkũyũ wothe na makĩria arĩa mendete kũrũmĩrĩra tabarĩra ĩno mwena wa nenda cia ũkinyanĩria na kũrĩa andũ makorirwo magĩtia Stacy wa Digital makorwo makĩmuona na makĩmũigua thutha wake gũkorwo agĩtheka thutha wa kamera hĩndĩ ĩrĩa mũthekania Chef Gathemba ekũnengerana na gũtabania mĩkwekwe yake nĩ ũndũ wa ng'ano ici na ingĩ thiĩ na mbere gũtũrũmĩrĩra o ũndũ ũmwe no thiĩ na mbere gũ subscribe nĩgetha tũthiĩ na mbere gũkorwo tũkĩnyitanĩra thĩinĩ wa ng'ano ta ici niĩ ndagũtambũrũkĩria njĩta njĩtĩke ngethe wa ngigĩ Now,